Ti wedi ymddeol a riteirio wsos yma. Oedd hi'n benderfyniad caled i chdi wneud? O, tamed bach.
Fi'n credu wastod pryd 'y chi'n meddwl amdano gorffen, yym, m- mae wastod yn, mae wastod yn mynd i fod yn decision galed, ond yy, o'n i, o'n i wastod yn meddwl bod un dydd mae'n mynd i dod, a, a mae'n neis nawr i gorffen. a fi ddim yn bitter amdano fe, timod, fi'n uh, fi, fi eitha hapus nawr achos bydd gallai cael lot o amser gyda, gyda dwy, dwy plant fi a fi'n mynd i byw nawr yn Abertawe, fi'n eitha agos i'r ddwy o nhw nawr a maen nhw, uh, maen nhw'n bach yn disappointed achos o'n lyc nhw ddwy o nhw weld fi chwarae i Abertawe, timod, ond mae hwnna ddim yn mynd i digwydd nawr a fi wastad gorffen i, i explain o i Johnny, timod, achos mae fe Ma fe'n meddwl un dydd mae'n mynd i dod lawr y fetch a y stadium gyda fi a fi'n mynd i bod yn rhedeg allan ar y cae ond ma, ma rhaid i fi dweud wrtho wastad mod e ddim yn mynd i digwydd nawr. Oeddach chdi yn y diwedd jyst yn rhwystredig oherwydd oeddach chdi ddim yn chwarae gemau? Ie wrth gwrs t'mod achos dros dros y 11 i 12 yy blynedd ddiwethaf wastod ar dy' Sadwrn fi 'di bod yn ymarfer da trwy'r wythnos. A ar y dydd Sadwrn ma' wastod ma' 'di bod yn gêm gyda fi a t'mod i i fi'n i fi'n pêl-droedwr a pryd 'ych chi'n pryd 'ych chi'n gorffen chware pêl-droed pob dydd Sadwrn ti'n ti'n ti'n eistedd yn ôl a ti'n meddwl b- beth beth yw'r pwynt yn neud hwn t'mod? S'mo' fi isie'r gols, s'mo' fi isie'r publicity t'mod fi jyst moyn mwynhau be' sy mlan i fi nawr. Oce ti 'di Cyffwrdd tipyn bach, ti 'di twtshad ar bo' chdi yn symud yn ôl i Abertawe. Faint o agos oedd hi, John, yn yr ha', i ddod i arwyddo i dy glwb cartre o? Oedd e'n eitha agos, o'n i 'di, o'n i 'di trio yym neud e i i ne- i neud e yn yn happening t'mod ond mae fi yn tafarn fach yn siomedig o'dd e ddim 'di digwydd ond o's dim hard feelings yn erbyn unrhyw un. Na na. O'n i'n gwbod bod e fydd o'n i'n 31, 32 Oedd un challenge mawr mewn yn calon fi, a oedd y challenge honna dim ond chwarae i unrhyw un arall eblaw Abertawe, a fi, o'n i'n, o'n i'n gwbod mewn calon fi os oedd, os oedd e di digwydd, bydda i di roi'r big effort mewn, ond mae ddim mynd i digwydd nawr, felly fi jyst di anghofio amdano fe. Yym, Jyst yy dwi isio siarad am Cymru efo chdi. Dwi'n gwybod faint o falch byddech chdi i chwarae i dy wlad. Sut deimlad oedd hwn? O, oedd hi'n oedd hi'n wastod yn yn yn twm bach yn sbesial pob tro o fi'n chwarae i Cymru, timod, o'n i'n... os o'n i'n digwydd yn gall- os o'n i'n gallu neud e yn unwaith, bydd o'n bydd e'n rywbeth i chi'n gallu ddweud amdan, timod, i grandkids chi a pethe fel 'na, ond ond i i fi, timod, o'n o'n i wastod yn Ian Rush, Mark Hughes, oedd o'n nhw'n wastod yn timod heroes yym i fi a yy ca'l y tsiawns i chware timod i cymryd y number nine jersey wrthon nhw a i neud e timod yy mor dda ers i fi neud e timod yy o dan rywun fel Mark Hughes ma' mae'n rywbeth i fi'n i fi'n i fi'n wastod myn' i bod yn proud amdano achos odd y job odd Mark Hughes 'di neud yn job timod incredibly i dod Jyst tip, jyst mor agos, tymod. A i fi dal yn meddwl amdano fe, a dal yn meddwl, can't believe o'n i ddim wedi qualifio, tymod. Um, ond ni wastad yn cael uh, dreams amdano qualify a pethau fan yna, achos os, os neb sy'n moyn Cymru qualify er mwy, mwy na fi, tymod. Mm. Um, ond mae wastad yn mynd i bod yn galed. Ond sut sech di, John, yn licio cael dy gofio? Oedd e'n, timod, o'n i'n credu o'n i 'di, ni 'di sgoro gols, important gols, timod, big goals in big games, pethau fel 'na. O'n i wastad yn onest, o'n i wastad 'di rhoi popeth i mewn i i pêl-droed fi, a yym o'n i o'n i wastad 'di trio'n galed, a a ma'r ma'r gols fi per games, m- mae lan 'na gyda'r gydol s- strikers. y gore sy di dod mas o o Britain felly fi'n hapus gada beth fi di neud a ma wnna'n y mwy betha pwysig i fi.